Daýanç pälwan orta çykmaly. Baýragy bir goýun. Daýanç pälwan öz pälwanymyz. Baýram Zöhürowyň Baýram seniň goýnuň. Baýram Zöhürowdan ine uly pälwanlara goýlan goýun. Myhmanlar Baýram Zöhürowdan ine Daýanç pälwana bir mal baýrak goýuldy. Iki sany daýanç boldy. Pelwertden daýanç pälwan. Urra! Urra! Berekella! Malades! Erkek! Nobadakga! Berekella! Berekella! Nural pälwan bärik gel!

Meral Pälwanyň goýnuny beriň. Armatur Pälwany ne bul? Ýykdymy? Daýanç. Daýanç Pälwan. Daýanç. Näme goýupdyr? Armatur Pälwanymyz özümiziň Daşly gobamyzdan berekella. Meniň injiklerim. Biri on ikilik armatur, biri on altylyk armatur. Ine şul on altylyk armatur bolaýmasa şul Daýanç pälwanymyz. Berekella. Nural Pelvan.

Iki daýanç bardyr, iki daýanç. Şolara eminlik ediň, iki daýanja. Ikisem daýanç. Erkin ýoluny barmak üçin, erkin göreş üçin, erkin göreş üçin Jora Pälwanyň elinde serpaýam, sowgadam, baýragam bir kir ýuwan maşyn, kir ýuwujy maşyn, stirralnyý maşyn. Onuň Erkin gö Erkin göreş wolny barba. Ine iki sany atlaryňyzy ýazdyryň. Batyr nirden? Batyr Pälwan Saýatdan gelen Pälwanymyz. Jora Pälwan dogry dälmi ýa Mölam aga özüňizmi? Aýagyňyzy gury emel uran wagtyňyz hasap ederen ýok, aýakdan alyp iterseňem ýagyrnyňda hem hasap bolanok. Özüň bilýänsiň düzgün tä meň özüm boldy. Eger-de hakyky ýakasyndan alyp ýanyna syryp stoýkada tiz goýsaň halal bolýandyr. Düşdüňizem muňa? Daway. Taýýarlan! Möwlam Pälwanyň aýdyp oturyşyna geň görmäň, sebäbi onuň özi halkara derejesindäki emin şol. Hemme priýomlaryny bilýär, şonuň üçin geň görüp oturmaň onuň aýdyp oturan zatlaryny. Dogry aýtýar. Zorly barbanyň düzgünlerini düşündirip otyr ol. Nowodakga daýançlaň ýanyna baryň daýançlaryň. Ine iki sanak daýanç. Ady biriň jany bir, ýöne göreşde ataň bolsadam sylama diýen nakylymyzam bardyr. Şoň üçin atdaş ekenik diýip bir-biriňizi sylap hormatlap dogana koşup oturmaň.

Arassa halal tutalyň Pälwanlar arassa halal tutalyň göreşlerimizi Ýat kylar men Göroglyny zamany Aly Murtazany Şahy Merdany Rüstem Zal Isgender Gajar Pälwany Orta atdym köp ynsan Manam begler Berekella beg ýigitler Goç ýigitler Şir ýigitler Berekella! Hop! Ahyrky netijäni eminler goýýandyr adamlar. Ahyrky netijäni. Suwlar suwaýlap çykyň ýigitler suwaýlap çykyň. Döwlet agaň pälwanlary, Döwlet aganyň eminlik etýän pälwanlary bärik geliň, tribuna gelip gitmegiňizi haýyş etýäs ikisinedem. Döwlet aganyň eminlik etýän pälwanlary. Tribuna gelip gitmegiňizi haýyş etýäs tribuna gelip gitmegiňizi. Döwlet aga! Ikisini niçe edel heräsine bir ütük beriň şoňa berekella. Dowam etjekmi? Anda näme Döwlet aga dowam etjek diýip dura olar. Dowam etjek. Eger näme bolsa serediň. Gaty uzak dowam etdi şulaň göreşi. Ýadady. Hawa boldy ikiňiz alyň nemeleriňizi. Hawa. Döwlet aga, şular bir zahwada goýar, iki aýrymam gerekse beýle hem zahwada goýar bolýar. Bolýar şol. Bol. İki göreşde de bar guşak. Hem yerde de bar, dünýäde bar şol.

Nobat. Geliň bäri. Erkin. Erkin pälwanyň serpaýyny beriň. Märe goýsun Erkin pälwan. Erkin pälwan märe goýsun. Daýanç pälwanyňam serpaýyny beriň. Halasly Daýanç pälwanyň serpaýyny beriň. Erkin pälwanymyz üçin el çarpsa çalyň adamlar. Ine öz kerkilimiz öz hataplymyz Erkin pälwan meň obadaşym özäm ýakyn dostum berekella Erkin pälwan. Çyň adamlar. Erkin Pälwanyň iki ýüz dollaryny beriň iki ýüz amerikan dollary märek bolsun Erkin Pälwan ýagşy günleriňe toýlaryňa ýarasyn berekella sag bol. Hormatly adamlar şu taýda uzakdan ýakyndan milli guşaklaşma göreşini tutýan pälwanlarymyz gelipdir. Şolar tutulman otyr. Şolar üçin üç sany çanak goýaly. Gylyç pälwan bar şu ýerde. Hany Jahangirdi pälwan bar. Mardan gelin. Arryk Gurbanyň elindäki Mardan gelin Döwran pälwanyň adyna. Senmi şol? Ol-a bar Arryk Gurbanyň ýanyna. Guran aga, alyň ýanyňyza şony. Berekella, berekella, oňat göreş görkezdiň, sag bol.

Berekella. Ybraýym. Çöre näme üçin üýşürdiň Ybraýym. Üýşürmeli diýdik ýene geldi-aý ulan. Nähili ýeke ýekeden goýbereli-le. Beýram Gylyç Pälwana goýlup otyr şonuň. Serpaýlaram üç sanak goýun. Üç sanak goýun. Mardan kim ol? Derýa Pälwan ýanyna. Garabekden Babajan. Ýazyň. Kurban aga aýrylsana sen nemäň? Hany Gylyç me? Gylyç pälwan orta çyk ta talaban. Baýragyň gutly bolsun.

Sokow ujumalka, Gurban pälwan tapawudy ýok oňa, boguş oturmaň oň üstünde, soň renimasiýa düşmegiňizem ähtimal, soň galan ömrüňiz däri-dermana ýapjak bolmaň oň bilen, oň galak, oň galak neme däl-ow ol sizlere, gaty. Berik hol ol. Ol çapdyrym ör ol. Gel, inim. Iltimas ora gelseň gol baýrak goýmaryn. Nähili adam men? Magdalyndan Mömin pälwan. Ol dag pälwany. Biziň Güçel pälwan bolsa, ol dag pälwany. Magdanly Ga-Gowurdakdan gelen pälwanymyz. Mömin pälwan. Soka wyžimalka. Sokowyžymalka, elektriç gözam, eliň bilen basybyň oturmaly däl, özi çykaryp berýär. Çanak, çanak alnandan soň, o çanagy elinden alyp ýene elleşjek bolmaň. Çanakdan soň elleşdim gutardy. Gylyç pälwan ortadan aýlanmagyna, aý, berekella. Ol nämem kukla dämaý, ol kukla nämemäý. Ýaman malades-eý. Ana şuňalaga diýip, halalja arassaja. Gylyç pälwan! Ýana talaban barmy şonuň? Döwran pälwan, Marydan gelen Döwran pälwanyň ky uly serkä, alyp beriň! Annaýew Agamyradyň adyndan goýlan. Inženeriň adyndan goýlan uly serkä. Berekella, Märek bolsun! Hormatly adamlar, ortada Gylyç Pälwan aýlapýar, ýanynda Talaban. Ýanynda Talaban. Balça! Gylyjyň ýanynda bir adam tapyň! Gylyç Pälwanyň ýanynda bir adam tapyň! Guşak göreş! Derýaňky bir goýun beriň derýanyňam podarkasyny. Derýa tabanyň bir goýnuny beriň. Märek bolsun serpaýlarymyz. Berekella. Akmyrat daýysyndan goýlan. Akmyrat Zöhirowdan goýlan. Märek bolsun. Berekella ana bu Mara gitjek serke. Mara gitjek serke Döwran pälwan. Berekella. Berekella. Hany aldyňmy serpaýyňy? Beriň serpaýyny bir goýny. Aý, alyp beriň. Şu mutarşy şytrakda önüp öten pälwanymyz ýaňy men aýtdym-a, juda bir ylgaşmaň onuň ýanyna diýip, Mömin, Mömin! Bärde soň ol, Nämämiz bar biziň, Hudaýberdi aga diýip bir. Tutuň-da! Hawa, berekella Gurban pälwan! Daway! Aý! Renimasiýa düşýäňiz-ow, renimasiýa! Aý, özüniň pikirini diňläň, özüniň pikirini! Gurban pälwanyň özüniň pikirini diňläň! Döwlet aga! Pikirini diňläň şo Döwlediň, neme, Gurban pälwan, aňryňyzdaky! Pikirini diňläň! Birek ütük bereli ütük. Tefal. Talaba tefal çeýnek. Ana soky bujim. Mömin. Mömin palwan. Gurbanly tutsaň muny ýene bir talaba bir çeýnek. Solar bir zat et. Tefal çeýnek. Bolýamy? Açko beriň, açko beriň. Bolny barba tomaşa ediň adamlar. Bolny barba.

Hormatly myhmanlar, indi bolsa uly myhmanlaryň dykgatyna, uly guşak tutýan pälwanlaryň dykgatyna bir çeýnäp duran bedew, ine Arryk Gurbanyň elindäki bir bedew. Kerkiljan geldi. Ber eliňi. Ana şol ikisi kim? Jangeldi Pälwan. Öwez Saýatdan, Jangeldi Atamyratdan. Bir bedew at. Eminam Annageldi Pälwan. Emin gyzlara eminlik etýär Annageldi Pälwan. Bäh! Iki sany gyzymyz bar dünýä meşhurlyk gazanan Annageldi Pälwan. Berekella serpaýlaryňyz märek bolsun deň deň boldy bu pälwanlaryňky berekella sag boluň. Mä ber okaraňy alyp ber al özüň. Kriwen maşyn aýt adyny aýt. Bäri gel bäri bäri çagyr. Ruslan Pälwan dostlukdan bir Kemal Pälwan ortadan aýlan adam ýok bolsa baýragyny berjek. Aý gapdaldan gygyrmaň aý. Özüň adam ýakanda tutulyňa gene-de gapdaldan bakyldap akyl berýär.

Boldy. Elleş kebap. Boldy. Adyň näme nim? Öý. Ha? Dayanç Palwan ýanyna Kemalyň ýanyna Dayanç Palwan. Kemal Palwanyň ýanyna Dayanç Palwan. Şundan adam tapylmady golla jora palwan tutdurjak tymýanda. Ana gyzlar gyzlardan ýokmy çempion gyzlarymyz alyň sizler üçin ýörite tylla gulak halka goýbady. Geliň gyzlar. Öwgüňiz ýetirip durs gyzlar geläýiň. Çykyň gyzlar tylla gulakhalka özem bir faraply gyzymyz bar bir faraply gyzymyz bar birem gowurdak magdanlydan gelen pälwan gyzymyz bar begendirer ýaly mähribanly begendirer ýaly bar bolsa çykdylar şol gyzlar Annamyrat aga boli ýok ýaly şolar. Annagil dagaň elindäki ine soka wyžymalka Şamuhammet pälwan dostlukdan. Halal boldy. Boldy boldy. Bäri geliň adyňyzy aýdyň. Şamuhammet Okarany alyp gaýt. Aý inim Okarany alyp gaýt. Okaraňy getir süýt bereýin. Getir. Derkaryň klasdaşlarynyň adyndan goýulan bedew ýaňky baýrak. Öwez pälwanyňky. Öwez pälwan berekella. Ine şu gün Öwez pälwan bize gaty gyzykly görnüş görkezip otyr. Soňam hormatyna bir el çarpyşalyň. Öwez pälwan berekella. Indi birinji ikinji däl üçünji dördünji baýragyny alyp otyr. Nesip etsin. Berekella. Ýaşka pälwan. Aýn. Boldy halal. Halal. Berekella baýragyny beriň. Elleş. Baýragyny beriň. Aty geçiriň. Üstüňizden ýörek geçip gitýär häzir. At üstüňizden ýörek geçip gitýär. Ýol beriň! Ýol beriň! Ýol beriň! Aýrylyň alnyndan! Entek jylawlanmady gaty ol. Kemal Pälwanyň baýragyny beriň Kemal Pälwanyň! Berekella Kemal Pälwan! Berekella! Plazmenli telewizor! Plazmenli Kemalyň ine! Guran aga, al şuny plaz mende. Nesip etsin. Ogul-gyzyň bilen agtyk çogluklaryndan görüp oturmak miýesser etsin. Berekella. Märek bolsun. Berekella. Diňe şul toýuňam diskinäm görüp oturmak saňa nesip etsin. Şu ýerden aýrylyň diýdim-ä, ýeni palwanlar şony aldy. Tüýsüň yza garşy, tüýsüň şu ýerden, geçiň-äý. Geçiň yza garşy alyn ýapdyňyz adilleraý. Özleriň palwan oglan ýöne majar etdiňiz-ä şorny. Dili çişmeli adam eken-ä. Geçiň şordan.

Hormatly myhmanlar, altmyş bir segsen ýedi Lisiçka, maşyn eýesi ýanyna gelmeli, maşynyň ýanyna gelmeli. Hormatly eminler, tabagy alanyňyzdan soň iki sany pälwany özleriňiz alyp geliň, pälwan gelmesin biziň ýanymyza. Özleriňiz iki sany pälwany alyp geliň. Gylyç pälwan ortadan aýlanmaly. Gelminde ä ýaşyl kepka gelme getirjekdä gelme git jannym git bärde şonsuzam ýeterlik haýyş senden bar soň derrew çagyrjak özüm çagyrjak gözüme görnüp dursuň ýaşyl kepkaň mälim özüm çagyrjak.

Uly pälwan bolsa iki ýüz dollarlyk ýaňky iki pälwana. Goýma şo ýerde tanap goýulan ýok şo ýerde tanap goýulmaýar şo ýerde duruberiň polwanlar. Şeýdin aýrylaýyň haýyş aýrylyň ýigitler gördük goç ýigitler şir ýigitler är ýigitler gördük berekella figuraňyzam Arnold Şwarsnegeriňkiden kem däl hiç haýsyňyzyňky berekella pälwanlar gördük häzir eminleriň özleri çözer meseläni bolmasa gabyny eňňer etdiňizä aý berekella Balçaga indi oýla yzyna Towugyň yzyna düşüberiň jüýjeler. Haý berekella jüýjejikler. Düşüň yzyna. Düşüň. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Haý berekella oglanlar. Gitdi balçygyň yzyndan. Haý berekella balçy agany bizler halas etdiň. Ýetiň yzyndan. Suw alyň. Üçi bilen. Hormatly myhmanlar hemmäňiziň dykgatyňyza. Şu aýyň awgustyň ýigrimi birinde Dostluk şäherçesinde agşam nika toýdan soň göreşli toý boljak. Ýene sentýabr aýyň on ikisinde ýene-de Dostlukda, sentýabryň on ikisinde ýene-de göreşli toý, sentýabryň on dokuzynda ýene-de göreşli toý.